Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Doctor Sithole ve ri ku na timinijhere lava va ngo ti lavela va ka mhani va ngo ti lavela ku tshama eka matafula ya vachaviseki lomu tigigini naswona va fananisa leswi ku fana na loko munhu a hlanganise tintambhu ta gezi hi ndlela yo ka yi nga ri yona leswi swi fiki swi hi koka rinoko loko hi ta va hi voni Doctor Sithole va postile ka xiyenge xa mabulo xa Facebook leyi post ya kona yi hlayekaka hi ndlela leyiwani Xin'wana lexi mi nga xi tiveki i ku artist manager i mutirhi wa artist u holeriwa hi artist artist yi spenda nkarhi hi ku tirha on new projects in the studio or rehearsals in preparation of coming events while the manager handles the business communication on his or her behalf Leswo mi ti endla ti-manager ta ti-artist hi mhaka yo lava attention yo kuma vavasati na access yo va ka VIP ka ti-events is a sign of faulty cable connection in your head. Se mi ta swi vona leswaku ri post leyi a swi nge endleki Laha ku le ku yevuriweni ka vanhu kumbe ku le ku yevuriweni ka munhu, hi kota ku swi twisisa kahle leswaku ri eka Gaza loko ho va hi langutini, xiyimbeleri lexi nga fika xi va na timinijhere to tala hi xikarhani xitsongo i Papa Rhula Ntukulu wa N'wachapu. Ku rhangileke ri stylist ivi a dya hansi, ku nghena Philani a ringeta ku kondzelela kambe a yi chayanga kahle. Sweswi ku na minijhere leyintshwa ku nga Ntsako. loko ho tsundzuka ku kali ku va na beef exikarhi ka mininjhere leyintshwa ya xiyimbi leri paparhulani na raymond wa gaza boxa laha hi nga twa raymond wa gaza boxa a vula leswaku ri mininjhere ya xiyimbi leri paparhulani leyintshwa u ti lavela vavasati ku va a va mininjhere ya xiyimbeleri paparhulani se loko hi hlayi post leyi nga fika yi postiwa hi dr sithole hi twa hi swi fambelanisa leswaku kambe swi nga endleka dr sithole na vona va karhi va bifa mininjhere leyintshwa ya papa rhulani ke hi na ku hleketelela leswaku dr sithole va nga va karhi va bifa mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri papa rhulani tanihiloko ha swi tiva leswaku i khale papa rhulani va ri na mininjhere laha a ku ri philani naswona dr sithole a va tshamangi va tsala marito ya so se ha hleketelela leswaku ri va nga va karhi va vula mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri papa rhulani Ku na mhaka yin'wana leyi na yona va nga yi tsala eka post leyiwani leyi nga na nkoka swinene tanihi xiyimbeleri va kombisa leswaku ri u muthori eka mininjhere ya wena tanihiloko wena loko u ri xiyimbeleri hi wena u endlaka tinsimu nkama wun'wanyana u kume nkarhi u ti lulamisela ku va u ya nyanyula vanhu hi ndlela yaleyo se yena tanihi mininjhere ya wena hi yena a kota ku va a ku vulavulela ku ri ku na yena u lava ku phema kwalaya Se kama un'wana swiyimbeleri leswiwani hi nga swi nyadza kumbe ku swi vonela ebodlheleni. Xiyimbeleri Papa Rhulani ku sukela loko se va sungule ku yimbelela se va thole vanhu vanharhu tanihi xiyimbeleri leswaku ri va va timinijhere ta vona. Se loko hi languta xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapu va endle matimu. Xo sungula va chaye risimu ra ku famba ri ri roxe avuxeni axigazini naswona ri fika ri ba bembele va tlhela va kuma swirhambo hi ndlela ya xiyimo xa le henhla leswi tikelaka na vanhu lava nga na ti-album ta ku tlula khume se i matimu sweswo kasi xin'wanyana xiyimbeleri paparhulani va ve na timinijere ta ku fika tinharhu hi xikarhana xitsongo hambileswi yi nga chayangi kahle na timinijere letiwani i matimu lama xiyimbeleri paparhulani ntukulu wa n'wachapu xi ma endleke